Malti Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Jaskar Confectionery u lil Mama Seafoody għar-rigali tal-mistednin.

Nilqagħkom għal sensiela oħra ta' programmi imtella' mill-istudenti tal-Baċċellerat tal-Media fl-MCAST. Fil-programm tal-lum, Malti Kulturali e Personalitajiet, ħa nkunu qegħdin nintaqgħu u niddiskutu ma' individwu li huwa vuċiferu u kien ilu attivist għal bosta snin. Dan l-individwu għen ħafna komunitajiet madwar Malta u Għawdex biex huma wkoll jistgħu jsibu l-vuċi tagħhom rigward l-inġustizzji soċjali u l-ambjent. Huwa għandu passjoni kbira lejn il-ġustizzja, l-ambjent u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-attiviżmu. Issa ħa mmorru għall-ewwel filmat fejn ħa nawher eżatt minn fejn bdiet din il-passjoni għall-ġustizzja.
Skont is-sit ta' Nature Malta fit-tmeninijiet u d-disgħinijiet rajna splużjoni fit-turiżmu u fl-infrastruttura bħal toroq, lukandi u appartamenti. B'hekk l-ammont ta' konġestjoni fit-traffiku u tniġġis fl-arja żdied b'ammont sinifikanti. Apparti minn hekk tlifna ħafna postijiet bħal għelieqi u l-kampanja biex Malta takkomoda għal dawn il-bidliet. Minħabba dan l-effett fuq il-kostruzzjoni u n-nuqqas ta' liġijiet fin-natura, inħalqu organizzazzjonijiet non-governattivi bħall-Moviment Graffitti fl-1994. Fost in-nies li kienu fuq quddiem ta' dawn il-kampanji huwa Andrè Callus minn Moviment Graffitti li sar attiv fil-bidu tal-elfejnijiet u x-xewqa li jidħol f'dan il-grupp kienet ilha tikber minn mindu kellu ħmistax-il sena. Callus iddeskriva li l-protesti ta' dak iż-żmien kellhom impatt kbir, Fl-2009 l-attivisti kienu jirrifjutaw jieklu biex jipprotestaw favur dak li jemmnu fih. Għalkemm issa matul is-snin dawn it-tip ta' protesti ħadu forom differenti, Andrea Carlut qatt ma jidejaq jesprimi l-opinjoni tiegħu, speċjalment fuq xi liġi tal-ippjanar, il-benesseri tal-ħaddiema fuq ix-xogħol jew problemi u nġustizzji soċjali. Meta jitkellem dwar il-kostruzzjoni, Callus iddeskriva li l-problema mhumiex l-iżviluppaturi imma l-liġijiet li jgħawġu, u b'hekk ikun hemm bżonn azzjoni ta' attiviżmu. Il-mod ta' kif Moviment Graffiti jipprotestaw dejjem ġibdu l-attenzjoni tal-midja u tal-pubbliku għal mod kreattiv ta' kif iwasslu messaġġ. Fl-2017, protesta partikolari rat lill-Moviment Graffiti tinvadi konferenza organizzata mill-gvern ta' dak iż-żmien b'maskri u kartelluni kontra bejgħ ta' art b'ħafna inqas valur minn dak li kien qiegħed jitlob is-suq. Minn riviżjoni tal-paga minima għal saħħa u sigurtà, wieħed ma jistax jinsa lil Isabel Bonnici, Miriam Paċ u l-bosta każijiet oħra li jfakkru l-inġustizzji li għadhom jeżistu f'Malta.
Nilqagħkom lura fi studio fejn illum ħa nkunu qegħdin niddiskutu mas-Sur Andrè Callus. Huwa attivist tal-Moviment Graffitti, kif diġà għedna fl-introduzzjoni hu għen ħafna komunitajiet madwar Malta u Għawdex rigward bosta inġustizzji soċjali fosthom L-aktar protesta li ġrat aktar reċenti bħalissa hija l-kampanja tal-Ġustizzja għal Artna, kif ukoll huwa irnexxielu jimmobbilizza komunitajiet u kif diġà għadna għajn ħafna individwi f'diversi nħawi rigward il-Gżejjer Maltin. L-ewwel ħaġa, grazzi Grazzi ħafna tal-istedina. l-attivist tal-Moviment Graffitti Sur Andrea Andrea Callus talli llum ġejt magħna fl-istudjo tal-MCAST. Waqt li jiena kont qed inħares lejn dan il-feature, indunajt li il-moviment graffitti u inti għandek dan is-sens ta' passjoni u motivazzjoni biex inti tejn u timmobilizza dawn il-komunitajiet biex tqajjem dawn il-protesti nazzjonali. Iżda Kif jirnexxielek? Hemm forsi xi motivazzjoni partikolari li tgħinek rigward l-attiviżmu tiegħek? Sewwa, jiena naħseb kif semmejt inti il-passjoni hija importanti ħafna. Il-passjoni tista' tkun xi tkun, ta' ma hija xi ħaġa li żżommna ħajjin u li ngħixu. Hu importanti ħafna biex inkunu kuntenti fil-ħajja li jkollna passjoni għal xi ħaġa, u din mhijiex passjoni ovvjament li għandi jien biss, anzi jiena nemmen li hija xi ħaġa fl-umanità tagħna bħala nies li jkollna passjoni għall-ġustizzja. Jiġifieri jiena nemmen li hija xi ħaġa fin-natura tagħna bħala bnedmin li meta aħna naraw inġustizzja nħossu xi ħaġa, inħossu li hemm xi ħaġa mhix tajba, xi ħaġa li għandna niġġildulha. Ovvjament din tista' tieħu ħafna forom differenti fil-ħajja tagħna, fl-istorja, Imma nemmen li l-passjoni għall-ġustizzja assolutament mhix xi ħaġa la li għandi jien biss, la li għandu biss il-moviment graffitti, hija xi ħaġa fin-natura tagħna bħala bnedmin li rridu naraw il-ġustizzja. U inti qed issemmi l-ġustizzja wkoll il-moviment graffitti huwa renomat għall-protesti tagħhom rigward l-ambjent ukoll, kif rajna fil-feature ukoll. Forsi hemm xi protesta partikolari li inti wkoll flimkien ma' shabek tal-Moviment Graffitti fejn tiqpa' tiftakar, tiqpa' tgħożż? Hemm ħafna, hemm ħafna. L-ewwel ħaġa eħe nenfasizza li mhux qed nitkellem dwar jiena biss, ġifieri dak kollu, forsi n-nies jaraw xi kultant wiċċi, jagħrfuni, imma dak kollu li sar, sar ma' attivisti oħra, mal-komunitajiet, ġifieri jiena biss wieħed fost ħafna oħrajn li qed jagħmlu attiviżmu hawn Malta. Hemm ħafna protesti li ngħoss u jtuni sensazzjoni anke b'saħħitha meta niftakar dwarhom. L-iktar waħda riċenti kienet f'Ottubru li għadda tal-kampanja li semmejt, Ġustizzja għal artna, fejn għamilniha filgħaxija, kienet it-Tnejn filgħaxija mhux is-soltu jsiru protesti t-Tnejn filgħaxija. Kien hemm il-Baċid dak il-ħin ukoll. Kienet ħaġa, kien a riskju U allura jkollok ħafna tensjoni u anzjetà u tgħid u ħajġu n-nies. Il-kwistjoni kienet importanti ħafna x'ridna waqfu dawn il-liġijiet tal-biża' li jekk ħajgħaddu ħajkissru kull rokna ta' Malta u Għawdex ħajjiftħu kullumkien għall-bini bl-addoċċ. U allura kienet kwistjoni importanti ferm, aħna nsejħulha kwistjoni ta' ħajja u mewt, u kienet ukoll mossa naqa' riskjuża li kellna protesta dak il-ħin filgħaxija, t-Tnejn filgħaxija, waqt li għaddej budget fl-istess ħin. U niftakar kienu l-ħamsa ta' flaxija, kellna tibda fil-ħamsa u nofs, u għall-bidu ma tantx rajna nies qed jinġabru, kienu saru l-ħamsa u kwart, kellna ninġabru quddiem il-Qorti, u niftakar f'daqqa waħda ħassejtni għedt, Madò, m'hawnx nies biżżejjed. Imma għaddew għaxar minuti u f'daqqa, Daqqa waħda ġew eluf ta' nies u niftakar dik is-sensazzjoni meta wasalna quddiem il-Parlament u mbagħad li tant kemm kien hemm nies li kellna issue biex in-nies fil-fatt jidħlu fil-pjazza għaliex għax kien hemm ħafna nies. Allura xħin bdejt nara dawk il-folol ta' nies mixjin u għaddejjin ħassejt din is-sensazzjoni kbira ngħid ejja Irnexxielna. Dik kienet waħda. Jekk nista' nsemmi oħra li tibqa' għal dejjem f'moħħi, kienet jidhirli jekk mhux qed niżbalja d-data fl-2016, jiġifieri issa morna ftit lura mhux ħażin fiż-żmien, kienet azzjoni diretta dwar Manuel Island. Jiġifieri Manuel Island kien ilu sittax-il sena li kumpanija privata għalqet l-aċċess għalih illegalment u aħna konna morna hemm filgħodu kmieni bit-tnalja, bil-kampijiet u konna ftaħna l-gates. Jiġifieri bil-forza ftaħna, qtajna l-ktajjen li kien hemm, katnazzi, ftaħna l-gate u dħalna fih. Dħalna ġo dan il-post li kien ilu jiena f'ħajti kont għadni qatt ma rajtu, jiġifieri l-ewwel darba li rajt Manuel Island bil-veduti sbieħ li hemm u dħalna u ftit wara bdiet ġejja l-komunità, nies mill-gżira, mill-Imsida, nies oħrajn li f'daqqa waħda rrealizzaw, għax ovvjament kienet fuq is-social media u kollox, indunaw li ftaħna l-post u bdew ġejjin jiġru nies li riedu jerġgħu jaraw dan il-post li kien ilu sittax-il sena illegalment magħluq. U dik kienet dik is-sensazzjoni li tħoss dħalt f'dan il-post, rajt xi ħaġa li kont għadni qatt ma rajt u l-involviment tan-nies li bdew ġejjin uħud minnhom nies jikbu, anzjani, jgħidu jiena qatt ma mmaġinajt li dal-post daqshekk importanti li rajt fi tfuliti fejn lgħabt hawnhekk qatt ma stennejt li ħa nerġa' narah miftuħ u jkolli aċċess għalih. Kienet, eħe, kienet xi ħaġa li għallmitna ħafna wkoll, għallmitna kemm huwa importanti li jkollok l-involviment tal-komunità f'dak kollu li qed nagħmlu. U
allura x'inhu l-proċess eżatt meta intom tagħmlu protesta? Pereżempju, ikollhom ikollkom laqgħa darba f'sena u tfasslu l-pjanijiet kollha tal-protest li għandkom bżonn tagħmlu, jew isma' Ikun il-ġimgħa filgħaxija tgħidu din hija ta' importanza nazzjonali, id-dieħla għandna bżonn nagħmlu protesta. Sew.
Mistoqsija interessanti. Le, ma nfassluhomx il-protesti li ħa nkunu nagħmlu tul is-sena għax ħafna drabi protesta tkun qed tirreaġixxi għal xi ħaġa li ġrat u li tħoss il-bżonn li toffri spazju lin-nies li juru ċertu rabja, li anke jimbuttaw għal xi ħaġa fid-direzzjoni tal-, ġustizzja. Allura ħafna drabi eżempju li kellna din li kellna s-sena li għaddiet kien f'Lulju ħarġu dawn il-liġijiet li rajna li kienu wish list għall-iżviluppaturi fejn kull regola u protezzjoni li hemm fl-ambjent u l-ippjanar kienu ħa iżarmawha u hemmhekk eħe hemmhekk tibda tfassal tgħid isma' hawnhekk għandna bżonn nagħmlu protesti u azzjonijiet oħra wkoll. Jiġifieri protesti hemm forom differenti, dik li għadni kemm semmejt ftit ilu quddiem il-Parlament dik insejħulha protesta nazzjonali. Normalment protesta fejn inti għandek il-mira li tiġbor eluf ta' nies biex tagħti messaġġ b'saħħtu li dik il-ħaġa eżempju l-poplu ma jridhiex jew irid xi ħaġa oħra. Dik Però mbagħad għandek Protesti li huma iżgħar, eżempju protesti fil-lokalitajiet, mal-komunità partikolari, xi mkien f'lokalità partikolari. Għandek imbagħad dawk li semmejt ukoll li huma azzjonijiet diretti, jiġifieri meta inti iktar milli protesta li ġġib l-involviment tan-nies tkun azzjoni diretta dwar kwistjoni partikolari fejn grupp ta' attivisti jmorru u jagħmlu xi ħaġa iktar spettakolari, fis-sens eżempju tiftaħ bil-forza gates li jinżammu magħluqin għal sittax-il sena sħaħ, bħalma kien fil-każ ta' Manuel Island. Kellna xi sentejn ilu fejn inbnew pixxini illegali fl-ODZ, morna dħalna ġol-post bil-flares u sprejajna illegali Dawk mhumiex protesti li qegħdin hemmhekk biex iġibu l-involviment ta' eluf ta' nies. Fil-fatt insejħulhom azzjonijiet diretti li nagħmlu biex niġbdu l-attenzjoni dwar inġustizzja partikolari li qed issir. Għall-protesta però, hu x'inhu, dejjem hemm mehedha, dejjem hemm proċess sħiħ li trid titkellem man-nies, tifhem il-kwistjoni. U kemm jista' jkun, b'xi mod jew ieħor, tinvolvi kemm jista' jkun nies possibbli. Mela, l-aħħar mistoqsija qabel ma mmorru għat-tieni feature. Allura, x'inhu l-impatt eżatt tal-Moviment Graffiti u għalxiex huwa importanti għas-soċjetà Maltija? Kieku kellek bżonn tispjegahha għall-aħħar ftit sekondi qabel ma mmorru għat-tieni feature. Sewwa. Naħseb l-ikbar impatt li jista' jkollu l-Moviment Graffiti huwa li joffri spazju fejn in-nies jistgħu jkunu attivi. Il-poter huwa fin-nofs hawnhekk, ġifieri jekk in-nies ma jkunux attivi f'dak kollu li jaffettwahom, inkunu qed inċedu l-poter f'idejn grupp żgħir ta' nies. Mentri aħna nippruvaw noffru spazju kemm biex kemm jista' jkun in-nies jistgħu jkunu attivi u jħallu impatt dwar dak li jaffettwahom. Grazzi ħafna Andre. Aħna issa ħammorru għat-tieni filmat ta' dan il-programm fih nkunu qegħdin naraw kif issir il-bidla hawn Malta. Ftit eżempji ta' kif saret din il-bidla b'referenza għall-protesta li aħna diġà semmejna hija rigward il-liġijiet tal-ippjanar tal-abbozz liġijiet Bill 143 u 144 u protesti li saru fl-2023. Naraw it-tieni filmat.
Kif issir il-bidla u Malta? Hemm bosta mogħdijiet. Għandek mogħdijiet informali u oħrajn formali. Il-mogħdijiet formali jinvolvu proċeduri istituzzjonali bħal referenda jew konsaltazzjonijiet pubbliċi. Però meta dawn ma jsirux jew ma jkunux possibbli, bħalma ġieli naraw, jintużaw modijiet informali bħal protesti, pressjoni mill-pubbliku u kampanji fuq il-midja soċjali. Ċertu nies jaf iqisu l-protesti bħala ħela ta' ħin jew chaos għal xejn, però f'ċertu okkażjonijiet jisqisu bħala l-aħħar tama sabiex jikkonvinċu n-nies fil-poter. Għalhekk, Andre Callus flimkien mal-NGO Moviment Graffiti jippruvaw jimmobilizzaw il-komunitajiet sabiex joħolqu l-bidla meħtieġa. L-għan ta' dawn l-organizzazzjonijiet bħal Moviment Graffiti huma li jidentifikaw il-bżonnijiet u li jieħdu azzjon li teħtieġ is-soċjetà. Wieħed ma jistax jinsa s-sitwazzjoni li seħħet il-Mosta fl-2023. Is-siġar maċen fir-rotunda tal-Mosta li kienu ilhom jipprovdu dar għall-għasafar ġew imbiċċrin. Mela ħalla npazzku i dan il-video. Dik il-ġurnata bejn ħasejt rabja u dwejja. Bħala studenta tal-MCAS li għaddi minn hawnhekk kuljum u tal-linja u narahhom kuljum, u organizzaw isfel fil-pjazza. Verament tħalli xara fuq hekk hekk fuq l-istonku. U għad x'inhu l-punt li qed hawnhekk u nagħmel xejn fuqha? U din hija raġuni għaliex tħall bil-mobil dak li jtir. Però residenti, il-pubbliku, u attivisti oħra pprotestaw il-mosta sabiex jipprevjenu s-siġar li jinqalgħu mill-għeruq. Iż-żmien aktar riċenti fil-kwistjoni tal-bidla tal-Liġi tal-Ippjanar Numru 143 u 144, il-Moviment Graffiti jsostnu, li din il-bidla hija l-wish list tal-iżviluppaturi u attakk dirett għad-demokrazija u protezzjoni ambjentali. Wieħed mix-xogħlijiet ta' Andrè Callus huwa li jissimplifika l-implikazzjonijiet ta' riformi bħal dawn u b'hekk jagħmilhom aktar aċċessibbli għall-pubbliku. Waħda mill-kampanji riċenti dwar dawn ir-riformi u endorsjata minn Moviment Graffiti hija dik ta' Ġustizzja għal Artna fejn rajna protesta waqt it-tħabbir tal-Budget 2026. L-għan ta' din il-kampanja hija mhux biss biex tinforma n-nies li ċertu żviluppaturi jistgħu jibnu fejn iridu imma wkoll kapaċi jweġġgħu komunitajiet sħaħ bin-nuqqas ta' liġijiet ambjentali u n-nuqqas ta' saħħa li se jkollha l-Qorti f'dawn il-kwistjonijiet. Nilqagħkom lura fl-istudio. fejn ħa nkunu qegħdin inkomplu d-diskussjoni tagħna tal-lum mas-Sur Andre Callus u wkoll għandna lil Amy Tewma li hija membru u attivista eh, fil-grupp Moviment Graffitti. Aħna segwejna dan il-firmat u rajna sitwazzjonijiet bħal dawk tas-siġar tal-mosta, ċertu kampanji ambjentali u ftit fuq ir-riformi 143 144. L-ewwel ħaġa grazzi Amy Tewma tal-li eh, minn qajt magħna fit-tieni parti tal-programm. Nixtieq nibda bik l-ewwel Amy. Kif bniedem bħal Andre li huwa involut fil-moviment graffitti jista' jgħinu jagħti tama lil żgħażagħ u studenti bħalek biex anke huma jistgħu jsemmu leħinhom u jkunu attivisti fis-soċjetà tagħhom. Kif semmejtu ġa, Andre daħal fil-moviment graffitti meta kien żagħżugħ hu stess. Allura tara dawk il-possibilitajiet kemm kif inti bħala persuna sa tagħmel dik il-bidla wkoll. Jingħadha fl-istudenti graffiti, ġifieri parti ta' grupp studenti li huma żgħażagħ. U vera nibdew nħarsu li nies li ilhom fil-moviment graffitti għal tul ta' żmien twil u tibda tgħid kemm għamlu xogħol, kemm tagħtu dedikazzjoni mill-ħin tagħhom volontarju. U vera tħalli patt fuqek u tkabbarlek il-passjoni lejn l-attiviżmu. U xaħat bħal Andre u anka nies oħra fil-graffiti għandhom il-paċenzja biex jibdew jgħidulek jgħallmuk f'ċerti affarijiet, tibda tiltaqa' man-nies, tibda tagħmel relazzjoni mal-komunitajiet u anka inti bħala persuna tibda Tkabbar il-kunfidenza u parti spiċċa parti minn ħajtek, xara importanti minn ħajtek. Proset Amy ħandur fuqek Andrea Kallus. Per eżempju, aħna fil-filmat rajna dik il-kwistjoni il-protesta tas siġar fil-mosta. Kif inti tista iġib aktar nies aktar zazax palejmi biex huma jinvolvu ruħom fl-attiviżmu u jsemmgħu leħinhom. L-ewwel ħafna kemm huwa importanti li jkollna ġifieri żgħażagħ bħal Amy u oħrajn li qegħdin ġifieri aħna anzi aħna li ilna żmien iktar fil-moviment graffitti nitgħallmu ħafna minn għandhom u ġifieri hija l-ewwel ħaġa hija essenzjali għalina biex l-attiviżmu jkun effettiv li jkun hemm l-involviment attiv taż-żgħażagħ dik l-ewwel ħaġa. Aħna naħseb li ż-żgħażagħ iridu jkunu attivi, ħafna miż-żgħażagħ iridu jkunu attivi, imma eħe jridu jaraw li jrid tkun hemm tip ta' attiviżmu li jħossu li jistgħu jagħmlu differenza bih u li wkoll li jtihom l-ispazju li hemm bżonn. Ġifieri kif għedna, jiena naħseb waħda mill-affarijiet li jiena meta dħalt fil-moviment graffitti, jiġifieri kelli sbatax-il sena dak iż-żmien qisu. Kont ngħożż ħafna u għadni ngħożż sal-lum, hija l-fatt li aħna nagħmlu l-affarijiet flimkien. M'hemm xi ħadd jiddettalek int trid tagħmel hekk u xi ħadd isegwi. Le hija xi ħaġa sforz kollettiv li aħna niddiskutu flimkien, li naqsmu l-ħiliet tagħna u naħseb dan meta l-persuni ġodda li jibdew ikunu attivi, ħafna minnhom iż-żgħażagħ jibdew ikunu attivi, dik hija xi ħaġa importanti ferm li huma jħossu li jistgħu jagħtu kontribut bħal ħaddieħor u mhux sempliċement iridu jsegwu xi ħaġa oħra li kienet lesta minn ħaddieħor. U wkoll aħna nafu li żgħażagħ huma magħrufin biex huma jużaw il-medja soċjali. Eh, bħala Moviment Graffiti, bħala organizzazzjoni, kif intom tgħinu biex twaslu l-messaġġ ħalli ikolkom udjenzi differenti ħalli ehm, ċertu protesti, ċertu eh, kwistjonijiet li jedin eh, iseħħu f'egżejjer Maltin immorru għand in-nies. Forsi mhm. għandkom xi teknika partikolari? Eh, għan, xaġa li kena nitalmu ma' żmien ukoll. Jiena meta kont attiv ma kienx hemm social media. Ġifieri meta bdejt, meta kelli 17 il-sena jien ma kienx hemm is-social media kien forsi dal-aħħar 10 eh, snin li bdiet b'saħħitha social media u trid titgħallem bil-mod kif ħa twassal il-messaġġ għax int ma tkunx imdorri u għall-bidu forsi ma toħroġlokx sew ukoll tibda titfa' affarijiet fuq is-social media li ma jkunux jagħmlu sens għas-social media u għalhekk imbagħad l-importanti l-involviment taż-żgħażagħ ħafna wkoll li li iġegħelek taġġorna ruħek ma' dak li qed isir u l-mod kif ħa tuża l-affarijiet il-ġodda bl-aħjar mod. Aħna nużaw is-social media l-ewwel nett għandna grupp fil-graffiti stess għandna working groups differenti. huwa u working group minnu huwa proprju l-iktar jiffoka fuq hekk, kif ħa nikkomunikaw, inkluż fis-social media. U wkoll għandkom WhatsApp group chat maċ-ċittadini direttament biex huma tinfurmawhom ukoll tal-protesti, il-press releases li tkunu qegħdin tagħmlu. Dik waħda mill-affarijiet li għamilna mis-sena li għaddiet, eżempju, ħassejna l-bżonn qed nisma' kemm huwa effettiv li inti jkollok kuntatt dirett eżempju permezz ta' chat u mhux biss post, għax post ikun hemm min jarah, jkun hemm min le. Allura bdejna huwa mod kif tibni moviment ta' nies billi tgħidilhom isma' aħna nixtiequ nżommukom aġġornata dwar din il- kwistjoni partikolari, nixtiequ li meta jkollna xi ħaġa urġenti eżempju ninfurmawkom dwarha ħalli jkun hemm il-parteċipazzjoni tagħkom ukoll. U n-nies iwieġbu għas-sejħa fil-fatt f'temp ta' ftit ġimgħat Għal dik il-WhatsApp chat partikolari wkoll qed issemmi, mijiet ta' nies riedu jkunu parti minnha u jridu jżommu dan il-kuntatt dirett magħna. Imma hi xi ħaġa li dejjem qegħdin nitgħallmu maż-żmien, xi ħaġa li sa erba' snin ilu ma kenniex, pereżempju, imma issa għandna. U Meta aħna ħarisna lejn dan il-filmat, issa t-tieni filmat, rajna l-kwistjoni rigward tal-abbozz ta' liġi r-riformi 143 u 144. Qabel ma rajna dak il-filmat inti għedti li dawn ir-riformi huwa a developer's wish list. Il-poplu hemm barra għandu bżonn ikun inkwetat. Għandu ħafna li x'inkwieta, għax dan qed ngħidu, kif issemma fil-filmat ukoll, mhux qed ngħidu biss dwar il-protezzjoni tal-ambjent b'mod astratt, qed nitkellmu dwar affarijiet li jaffettwawna fil-ħajja ta' kuljum tagħna, fejn ngħixu, fejn naħdmu, fejn nivvjaġġaw, Il-postijiet kollha li aħna ngħożżu, li forsi niftakru fejn konna nilagħbu, fejn ngħixu, fejn nieħdu nifs, fejn nistgħu nissoċjalizzaw ma' sħabna, dak kollu li jaffettwa ħajjitna b'xi mod jew ieħor, ħa jkun mhedded. Għax da ħa jagħti dawn il-liġijiet l-iskop għaliex saru huwa biex jagħtu dan id-dittatorjat lill-Awtorità tal-Ippjanar li nafu qiegħda taħt l-influwenza b'saħħitha ta' l-iżviluppaturi li jagħtuha id-dittatorjat li tagħmel li trid u la ċ-ċittadin u la l-qorti u la gruppi bħalna ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn quddiem din is-saħħa bla qies li l-Awtorità ta' l-Ippjanar ħa tkun qed tieħu biex tgħaddi gaffa minn fuq kulħadd. U għalhekk s'issa waqqafnihom, jiġifieri dawn kienu ħa jgħaddu nkiss inkiss f'nofs is-sajf, imma bl-involviment tal-komunitajiet ta' ħafna NGOs differenti, ta' eluf ta' nies, irnexxielna inwaqqfuhom għalissa, imma nafu li l-biċċa sfortunatament ma għadha hemm, jiġifieri l-biċċa għadha għaddejja u jista' jkun li f'xi ħin jew ieħor il-Gvern ħa jerġa' jipprova jgħaddi dawn il-liġijiet mill. Parlament u aħna qegħdin dejjem nistiednu n-nies ikunu lesti biex jekk dan ħa jsir inkunu nistgħu kollettivament nagħmlu ġlieda b'saħħitha biex dil-ħaġa ma ssirx u nwaqqfuhom. Kif għedt int importanti rigward din il-protesta nazzjonali li seħħet eh, ftit ta' xhur ilu, l-importanza tal-kollettiv fil-komunità intom ikkollaborajtu ma' bosta NGOs differenti, ma' ċittadini differenti, kuħat ingħaqad għal azzjoni waħda u leħen kollettiv, leħen wieħed. Allura, għal poplu għan barra Malti u Għawċi, kemm huwa importanti li ċ-ċittadini jissemmaw liħinhom anka jekk pereżempju fil-kunsill lokali tagħhom għal xi ħaġa żgħira, għaliex attwalment aħna din ngħixu ġo demokrazija liberali u dik hija waħda eh, misbuħijiet tagħha li l-gvern għandu bżonn jisma' liċ-ċittadin. Allura Kemm huwa importanti li ċ-ċittadin, li l-individwu normali li qed jimxi fit-triq bħalissa jkun jista' anke hu jsemma' leħnu.
Hija naħseb importanti ħafna, importanti għad-demokrazija nnifisha li n-nies ikunu attivi inkella d-demokrazija tmut. Imma importanti wkoll biex aħna jkollna impatt fuq dak li qed jaffettwana. Inkella, ħafna drabi, jiena nemmen li l-problema kbira fis-soċjetà tal-lum, mhux fis-soċjetà tal-lum biss, imma bħalissa partikolarment huwa l-individwaliżmu, li xi kultant jingħata għandna l-messaġġ aħseb biss dwarek innifsek, ara biss x'jaqbel lilek, ara kif biss ħa tavvanza fil-karriera u xejn iktar. U din hija problematika ħafna għax di tneħħilna s-saħħa li jkollna impatt fuq dak li qed jaffettwana. Allura x'inhu l-antidotu għal dan kollu? Huwa li n-nies jingħaqdu flimkien u jħossu li flimkien jaqsmu xi ħaġa flimkien u jħossu li flimkien għandhom is-saħħa li jġibu l-bidla li hemm bżonn. Jekk tkun waħdek ħafna drabi dik is-saħħa mhux ħa tħossha, imma meta tkun ma' ħaddieħor iva.
Grazzi, Sur Andrea Kallus. Amy, ħandur għalik issa. E, inti issa kont qed tisma' lill-membru ta' Movement Graffitti Andrea Kallus jispjega u kellu sens ta' passjoni fil-klim tiegħu. Inti kif tara bniedem bħal Andre Caluso u anka inti biex inti tkompli l-involviment tiegħek mal-moviment graffiti u biex kważi qatt ma taqta' qalbek biex tkompli l-attiviżmu tiegħek u forsi tħajjar ukoll żgħażagħ oħrajn biex huma jkunu wkoll involuti fl-attiviżmu u fl-organizzazzjoni Moviment Graffiti?
Jiena bħala persuna vera persuna nostalġika, b'eżempju kellna l-esibizzjoni ta' meta għalaqna tsaw thirty years u hekk tibda tara x'għamlu dak in-nies u kif baqgħu jiġġieldu, baqgħu jiġġieldu għall-bidla. U dik il-passjoni tibqa' miegħek. U tgħid kif qed jiġi dak kollu madwari u tqisu tħallih għaddej. Kif nista' jien bħala persuna ninvolvi nies oħra wkoll madwari u flimkien inwaffquha din xi ħaġa li hija inġustizzja. U infatti għalhekk dħalt fil-graffiti biex nara kif jien nista' ngħin u kulħadd jagħti li jista' u hekk xi ħadd bħal Andre vera għaskemm għamel xogħol, għaskemm jiddedika ħajtu għal movement graffiti u Tibqa' miegħek, ma nafx, xi ma nafx kif ħalli diskriviha.
Grazzi Amy u grazzi Andra Kallus tal-li għattajtu dan il-ħin maħna ġewwa l-Ewmkast. Għadna wkoll xi ftit rigali għalik tal-li llum ġejtu żuruna tiddiskutu maħna. Nixtiequ wkoll nirringrazzjaw minn qalbna l-sponsors Ġaskar Confectionery tal-Hemper u lil Mama Sifudi tal-Boros tar-Rigali, kif ukoll ovvjament it-tim minn wara l-kwinti li għamlu dan il-programm possibbli. Aħna l-avventura tagħna ma tispiċċax hawnhekk. Dejjem tistgħu ovvjament iżżuruna fis-sit tal-paġna soċjali fosthom il-YouTube, YouTube channel tagħna ICA Media, fejn tistgħu terġgħu ssegwu u taraw dan il-programm tal-lum. Aħna jerġa' għandna appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla u dak kollox min-naħa tiegħek. Il-ġurnata t-tajba, s-saħħa u ċaw ċaw!

Malti Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Jaskar Confectionery u lil Mama Seafoody għar-rigali tal-mistednin.